Helo bawb a chroeso'n ôl i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 20fed o Ionawr 2026. So ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair o gyngor wrth ysbryd i orffen y darlleniad just, just i gael ni trwy'r wythnos. Okay? Diolch ysbryd, croeso mewn. Gewn ni plîs cerdyn am egni'r wythnos sy'n dechrau'r 20fed o Ionawr, plîs. I'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube. Gewn ni cerdyn egni'r wythnos. Ww, oce. Okay. A egni'r wythnos yw marchog y cwpanau. Wel, wel, wel. I rai o chi wythnos yma, Mae hwn yn gweithio fi bod cariad newydd yn dod mewn i'r rai o'ch wythnos yma, oce? Okay? Achos mae marchog y cwpanau yn dod â emosiynau newydd mewn i ni. Um, mae felly ehangu emosiynau, os ych chi mewn perthynas, gallech chi fod yn ehangu'ch emosiynau wythnos yma. A mae fe'n wythnos sy'n dod â cariad i chi, so mae wythnos, wythnos cariadus o'ch blaen chi wythnos yma, oce? Okay? A os ych chi yn edrych am rwy'n, Ww, carwch eich llygad ar agor wythnos yma, achos gallai fod rwy'n yn dod mewn i chi a chariad newydd. Os nag yw ei wneud â cariad person i chi, gallai fy fwn cariad chi'n ffindo am rhywbeth i chi'n neud. Felly bod chi'n joio rhan o'ch gwaith fwy na o'ch chi beth yn meddwl byddech chi. Neu felly bod chi'n joio gweithio ar rhywbeth newydd. falle bod gweithgaredd newydd chi wneud ok eich hunan felly bo' chi 'di ymuno a a dosbarth celf ne' rwbeth ok a chi'n timlo cariad at hwnna ma' fe'n helpu 'ych emosiyne chi i dyfu fyna ok so gallai fod hwnna yn unrhyw be- r- unrhyw beth fela cariad at rwbeth ne' cariad at rywun wthnos 'ma. Cerdyn lyfli i ddechre fyna diolch ysbryd. Ok. Nawr ysbryd gewn ni sialens yr wthnos beth yw sialens yr wthnos sy'n dechre deuddeg... Ww! A mae hon moyn dod mas. Sialens yr wythnos yw'r saith o gleddyf. Mae'r saith o gleddyf yn siarad am twyll, okay? rwy'n... Um, gallwch chi ddim dibynnu yn arno. Chi ffili ymddiried yn y person hyn a dylech chi ddim ymddiried yn nhw. Dylech chi ddim cymryd popeth o, o beth, beth chi'n gweld ar y wyneb, okay? pidwch cymryd pethau face value gyda'r cerdyn yma, achos gallai fod fwy yn mynd mlaen tu ôl, tu ôl y, y, y, y wyneb fan hyn. Okay? Mae'r cerdyn yma hefyd gallu siarad am edrych ar pethau mewn uh, wahanol perspektif. Okay? Um, so wedyn ni fan hyn, mae angen i chi weld yn glir trwyddo rhywbeth, neu edrych am ffordd arall felly i wneud rhywbeth wrth, wythnos yma, neu um, edrych mas am bobl gallai fod yn twyllo chi wythnos yma. A welwch chi fe, achos mae fe'n eich sialens chi, okay? eich sialens chi weld person yma, neu'r sefyllfa, sefyllfa yma sydd yn twyllo chi mewn rhywbeth ffordd wedyn ni wythnos yma. Oce. Okay. Diolch ysbryd. Mae rwy dwyll yn mynd mlaen fan hyn rwle fi'n tymlo, oce. Okay. Dim i wneud â'r cariad me, ond i wneud ar rhywbeth arall yn eich bywyd chi fi'n tymlo fan hyn. Oce. Okay. Diolch ysbryd. Gem ni'n ar gair o gyngor am yr wythnos, please. Wythnos y 20 fed o Ionawr. O, a gair, gair o gyngor yw'r byd. Na fi'n mynd i fynd fel un ar hon, achos mae YouTube gallu bod yn odd weithiau. Gyda pobl noeth, oce? Okay? so, gyda cerdyn y byd, mae hwn yn dod â diwedd i cilch yn eich bywyd chi, diwedd i benod, oce? Okay? So'r gair o gyngor fan hyn wrth ysbryd am yr wythnos yw bod angen i chi ddod â rhywbeth i ben, felly rhywbeth o'ch chi'n neud o'r blaen, felly perthynas o'r gorffennol, felly um, rwy sefyllfa yn eich bywyd chi sydd ddim yn teimlo'n iawn i chi yn eich greddf ragor fan hyn. Okay? So mae cerdyn y byd hefyd gallu gweud, a fi, fi, fi licio gweld cerdyn y byd yn y ffordd yma, fi'n teimlo Fe sy'n fe hefyd yn rhoi gobeith i ni. Mae fe'n rhoi gobeith i ni am fywyd newydd, am byd newydd, okay? byd newydd i'n hunain fan hyn. Okay? So gallai fe fod yn rhywbeth chi'n gorffen un penod o'ch bywyd er mwyn dechrau ar benod newydd ffres fan hyn. So mynd trwy'r darlleniad fan hyn, wedyn ni, os ych chi'n edrych am gariad newydd, wedyn ni gallu fod rwy'n yn dod mewn i'ch wythnos yma, okay? mae'n rhaid chi gadw'ch llyged yr agor, ond byddwch yn gyrcus iawn, byddwch yn ofalus, okay? bo chi ddim yn cael eich twyllo rwy ffordd fan hyn. Felly bod pethau ddim quite fel maen nhw'n edrych yn y lle cynta gyda'r person. Ond os welwch chi drwy'r twyll, byddwch chi'n ffain. Okay? Mae ysbryd moyn fi weid na wrthych chi. Ond mae jyst rhaid chi weld, dyw pethau ddim gwmwys fel maen nhw'n weld yn y lle cynta. Felly, okay? A wedyn, byddwch chi allu dechrau ar, ar benod newydd gyda'r person mewn chi'n edrych am cariad. Okay? Os ych chi mewn perthynas ar y funed a chi'n teimlo'n gariadus iawn wythnos mae'r cerdyn yma, okay, mae pethau'n mynd yn dda i chi, newch yn siŵr bod chi'n bod chi'n deall popeth ynglyn â'ch perthynas. Newch yn siŵr bod chi'n gwybod popeth sy'n mynd mlaen, achos gallai fod rhywun yn neud rhywbeth tu ôl eich cefen chi fan hyn, Okay. Dim bod fi'n gweud bod eich partner chi'n tetor na chi na dim fel yna, okay? ond gallai fod rhywbeth yn mynd mlaen sy'n so chi quite yn gwybod am. Okay? Mae angen i chi ffind o mas wythnos hyn beth yw hwnna. So, cewch chat gyda'ch gyda partner i weld beth sy'n mynd mlaen gyda nhw ar y foment. Ac efallai bod nhw'n becso am rhywbeth fi'n tymlo fan hyn, as maen nhw'n gweithio chi amdano fe, okay? Mae angen i chi siarad â nhw nawr wythnos hyn yn eich sialens chi, Siaradwch â'ch partner wythnos hyn os chi mewn perthynas i wneud yn siŵr bod nhw'n iawn, oce? Okay? Wneud yn siŵr bod rhywbeth ddim yn becso nhw fan hyn. Mae'r neges na i rywun, oce? Okay? Mae'ch partner chi'n becso am rhywbeth, mae angen i chi siarad yn nhw amdano fe. Oce? Okay? Neges i rywun fyna wythnos yma. A wedyn, um, yn eich berthynas, byddwch chi'n gorffen un penod, felly yn eich perthynas, a ni, byddwch chi'n barod i ddechrau penod newydd. Pyn e taw gyda'r partner hyn neu gyda rhywun newydd yn mynd mlaen, oce? Okay? A mae hwn, mae'r byd yn dod, dod â hwn i ben fel bod chi lle dechrau ar rhywbeth newydd fan hyn. Okay. Um, os, os ych chi'n edrych ar hwn fel um, gyrfa wedyn ni ar y funud, chi'n mynd i ffindo rhywbeth am eich swydd neu'ch gyrfa. Chi'n mynd i rili really ddwlu ar, oce? Chi'n mynd i joio rhywbeth am eich swydd. Felly, rhan o'ch swydd sy'n chi wedi wneud o'r blaen, neu felly bod chi'n dechrau gweithio gyda tîm newydd neu rhywbeth fel yna, a maen nhw'n... Mae'r ma ma cariad yma, sparc yn chi at ty beth i chi'n neud ar y foment. Ond byddwch yn ofalus, smo pobl, mynd trwy'ch cefen chi o rhywbeth fan hyn, ok? Newch chi'n siŵr bod chi'n cadw'ch llyged ar agor a watchan pawb. Os ych chi'n gweld rwy'n yn y tîm yn ei rhywbeth sy'n chi cweit yn gyffwrddus a mae'n rhaid chi sylwi na a gweithio nhw, ok? Neu gweud wrth rhywun arall, mae angen i chi cadw'ch llyged ar agor. A wedyn, mae fe'n mynd i orffen hen gylch yn eich bywyd chi gyda'r swydd yma neu gyda'r gyrfa yma. Ond mae fe'n agor drws at rhywbeth newydd i chi, a chi'n mynd i fod yn really, really joio hwn, oce? Okay? Um, gyda iechyd, wedyn ni, chi'n mynd i gael um, newyddion da am eich iechyd. Ti'n mynd i eich dimlo, mae'ch yn well wythnos yma, wedyn ni, gyda um, marchog y cwpanau hyn. Mae'n mynd i wneud i chi dimlo mwy gyffwrddus a beth sydd yn mynd mlaen yn y corff chi ar y foment, okay? a chi'n mynd i bod ma ffordd i wella. Ond pidwch twyllo'ch hunan am rhywbeth fan hyn, achos mae ma lot yn mynd i orfod cael ei wneud er mwyn bod chi'n gwella. Okay? So, so mae fe'n mynd i ddigwydd dros nos, ond chi'n mynd i wella os ych chi wedi bod yn dost fan hyn. Okay? A bydd y cilch mae o'r tostrwydd yn dod i ben um, yn fuan, a byddwch chi'n gwybod le sy'n symud mlaen gyda'ch iechyd fan hyn, okay, gyda'r cerdyn yma. Diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud, um, so fi'n teimlo lot o arian yn, yn yr uh, darlleniad yma ar y foment, okay, ond beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i gymryd cerdiau jyst i eglu'r hau yr egni yma i weld os oes um, neges mwy twfwn yn dod i ni, okay? Diolch ysbryd. Okay, Oh, right. Okay. Cerdyn ar moyn dod mas. A marchog arall yw e. Oce, okay, mae cerdiau wedi bod yn hedfan mas yn cwpl o'r nosau diwetha yma. Mae nhw jyst wedi bod... Mae lot o cerdiau wedi bod yn cwmpo'r llawr gyda fi, a mae lot o cerdiau jyst wedi bod yn jwmpo mas o'r pac, oce? Okay? Jwmpo mas o'r dec. A mae hon wedi heddi. So gyda marchog y cwpane, mae gyda ni'r marchog y cleddyf fan hyn, oce? Mae'r marchog y cleddyf yn symud mlaen gyda clirdeb yn gyflym, oce? Mae'r ddau farchog yma yn symud mlaen yn gyflym, oce? Achos yr unig marchog sydd ddim yn symud yn, yn gyflym yw marchog y pentacle, oce? Mae'r tri marchog arall yn symud mlaen yn gyflym. A mae'r ddau mae'n symud mlaen yn gyflym. So wedyn ni, os, os oes cariad newydd yn mewn i chi wythnos yma, chi'n mynd i fod yn glir bod chi moyn symud mlaen dyn nhw yn gyflym. Okay? Os dawch gyrfa chi, byddwch chi'n gwybod bod rhywbeth yn tymlo'n iawn am beth i chi'n neud wythnos yma. Mae rhywbeth yn dod a teimlad llon i chi am beth i chi'n neud yn eich gyrfa wythnos yma, neu yn eich swydd, okay? neu eich busnes wythnos yma. Ty beth chi'n neud, felly sy'n ti'n mynd bach yn wahanol wythnos yma, mae fe'n mynd i ddod a lot o basiwn i chi, a lot o um, teimlad o hypusrwydd a Jyst fel fi'n gweud timlo'n llon fi'n timlo fan hyn, oce? Okay? A mae angen i chi symud mlaen gyda hwn. Um, gyda'r ddoi farchog mae, mae hwn yn gweud, mae ysbryd yn gweithio ni fan hyn, mae angen symud mlaen gyda hwn ar yn gyflym. Dim dal â nôl ragor, symud nôl gyda ta beth yw hwn pyn y tawch gyrfa chi. busnes chi, cariad chi, iechyd, beth bynnag yw e, mae eisiau symud mlaen ar y mae eisiau chi wneud rhywbeth amdano fe. OK, beth yw'r neges fan hyn? OK, Esbri, gewn ni nawr, please, eglurhad ar y saith o gleddyf pa mae hwn yn sialens wythnos yma. O, reit, oce. Okay. A beth sydd gyda ni'r deg o gleddyf? Mae rhywbeth yn dod i ben fan hyn. Mae'r cleddyf yn dod, mae fe'n debyg iawn i'r byd, oce, okay, le mae fe'n dod ar rhywbeth sydd wedi bod yn anodd i chi fan hyn. Dy'r byd, sy'n byd yn gweud bod pethau wedi bod yn anodd cyn ni, oce, okay, mae jyst diwedd cyfnod a chi'n dechrau cyfnod newydd. Le gyda hwn, mae hwn yn gweithio fi, mae rhywbeth wedi bod yn rili really anodd i chi yn ddiweddar, Ok, ond mae'r cyfnod anodd na na'r yn dod i ben, ac mae'r deg o gleddyf yn cwpla fe. Okay? Mae fe'n dod â popeth i ben. A os chi'n gweld fan hyn, mae fe'n ei symbol bach de law myna sy'n gweud dechrau newydd. Okay? So, fyddwch chi'n gweld wythnos yma pwy sydd wedi bod yn twyllo chi neu beth sydd wedi bod yn twyllo chi neu beth chi ddim wedi gweld yn glir o'r blaen. So sialens chi weld na wythnos hyn, a agor eich llyged a sylwi pethau wythnos yma, oce? Okay? A chi'n mynd i ddod ar cyfnod hyn o dimlo fe se chi wedi bod yn, um, yn drwm gyda phopeth, oce? Okay? Mae'r cleddyf yn i gyd yn eich cefen chi fan hyn. Mae pobl wedi bod yn neud pethau i chi sydd ddim wedi bod yn nice iawn yn y gorffennol, oce? Okay? A nawr mae'n amser i ddod â hwnna i gyd i ben, achos mae'n amser i hwnna orffen nawr. A chi'n mynd i weld yn glir, a mae'n angen chi, angen chi weld yn glir yn mynd hyn. Felly, pa sefyllfaodd neu pa Pa bobl sydd angen i chi gadael fynd o fan hyn nawr gyda hwn? Er mwyn dod â hwn i ben, ta beth yw'r sefyllfa yma oedd yn anghyffwrddus i chi? Dod â hwn i ben er mwyn dechrau bywyd newydd, oce? Okay? Fel yn gweud, gyda'r byd, fi'n hoffi meddwl mae hwn yn gweud hefyd bod y byd yn eich dwylo chi nawr, a gallwch chi symud mlaen mewn i ta pa fyd i chi moyn byw. Okay, ydy hwnna'n ei synwyr? Ta pa fath o fywyd i chi moyn fan hyn gyda'r cerdyn yma, okay? Gem ni nawr, please ysbryd, clirdeb ar hwnna, clirdeb ar y byd, neges ysbryd wythnos yma. Oh! Oce, mae hwn yn dechrau digwydd yn ymlaen hefyd, oce? Fi'n defnyddio dau ddec a wedyn fi'n cael yr un cerdyn mas. So mae Esbryd yn gweud, gwranda ni a, fi'n gweithio ti yn neges me. Mae eisiau ti'n neud yn siŵr bod y pobl sy'n gwylio gwybod tam dyma beth yw'r neges, oce? Fi'n cadarnhau beth i fi'n gweud, neu beth, neu beth mae Esbryd yn gweithio fi fan hyn. Oce, so mae Marchog o cwpane gyda ni eto fan hyn. Cariad, cariad, cariad, cariad, cariad wythnos yma. OK. So bod hwn yn dod lan gyda'r byd, yna fi'n yna i gyfrwy, gyfrwy fyna. Right, OK. So bod hwn yn dod lan gyda'r byd, mae cariad yn dod mewn i'ch bywyd chi bwys, OK. Mae'r cariad yn dod mewn i'ch byd chi. Mae cariad yn dod mewn i lot o chi wythnos me. Ond mae rhaid bod chi'n glir a wneud yn siŵr bod chi ddim yn cael eich twyllo. Dod â cyfnod anodd i ben, achos mae fe... Fi'n teimlo mae fe'n eich dwylo chi i ddod â'r cyfnod anodd yma i ben, oce? Okay? A wedyn, chi'n mynd i dechrau bywyd newydd, dechrau penod newydd o'ch bywyd, sy'n teimlo llawn cariad, a sy'n teimlo yn emosiynol yn gyflawn wedyn ni fan hyn. Okay? Chi'n mynd i dimlo bod eich cwpan chi yn llawn. Fi'n gwybod sy'n mas y fyn, as yr cwpaned yn ni fan hyn, okay? Os bydd e as y cwpaned, bydd e hwnna'n gweithio fi, wel, mae cwpan chi'n mynd i fod yn llawn. Ond fi'n timlo na oedd hwn, fi'n timlo na, achos ni wedi cael marchog o cwpanau dwywaith fan hyn, fi'n timlo bod hwnna'n gweithio fi, o, ro'r cwpan fyna, gad i'r cwpan un i, i lanw fan hyn. Okay? So mae cwpan chi gallu llanw o, char o chariad fan hyn. Pinne, fel i fi'n gweud, pinne taw at berson. Okay? Galle fod i lot o chi, wedig bod Dau lot o'r warchogion hyn wedi troi lan. Rhaid falle bod doi berson ar diddordeb yno chi fan hyn, oce? Okay? Ond, gyda hwn, wedyn ni, Ty beth i chi wneud, os taw, os taw gyrfa chi yw e, fel i fi'n gweud, oce, okay? chi'n mynd i ffindo rhywbeth yn eich swydd chi'n mynd i really, really joio, neu really dwlu arno fan hyn, oce? Okay? A wedyn, chi'n mynd i fod yn gweld, wel, Mae'r rhan o hwn fi'n rili really moyn neud a fi moyn symud mlaen gyda'r rhannu nhw'n swydd fwy felly. Felly bydd rai o chi'n symud mlaen gyda'ch busnes mewn ffordd sy'n tymau bach yn wahanol i beth i chi wedi wneud. Ond mae fe'n tymlo'n iawn i chi a mae fe'n dod â sparc i chi, mae fe'n dod â tymlad llon i chi am sy'n chi'n meddwl amdano fe, oce? Okay? A mae hwnna'n gweithio fi. Os chi'n timlo fel la rhywbeth yn eich swydd, yn eich gyrfa, yn eich busnes, ceirwch amdano fe, achos mae hwnna'n gweithio fi, bod ysbryd yn gweithio chi, mae hwnna'n timlo'n dda i ti, cer amdano fe. Okay? Okay. Os ych chi'n edrych, fel fi'n gweud, ar perthynas chi mewn yn barod, wedyn i fan hyn, um, mae angen i chi felly falle ffindo mas rhywbeth sydd wedi bod yn mynd mlaen neu rwy, rwy sefyllfa mae'ch partner chi ddim quite yn, yn glir ar ar y foment neu falle bod nhw'n... Um, dim bod nhw'n cweto rhywbeth wrtho chi yn bwrpasol, fi'n teimlo, fi'n teimlo os mae hwn yn bwrpasol, ond maen nhw ddim wedi gweud rhywbeth wrtho chi neu maen nhw ddim wedi rannu rhywbeth gyda chi maen nhw'n meddwl gallai roi los i chi, ok? A maen nhw'n neud erch mwyn chi, ddim gweithio chi. Ond mae angen i chi na'r siarad yna a gweud, sgwyl, beth sy'n ar dy feddwl di, os beth ar dy feddwl di, ti moyn siarad â fi am. A wedyn agoran nhw lan i chi, ok? Credu bod hwnna'n bwysig wrth nos mae'r chi mewn perthynas. A bydd hwnna'n helpu chi ddechrau

fel fi'n gweud iechyd iechyd fan hyn wedyn ni mae'n edrych yn dda i chi mae ma' fe'n bositif fan hyn i chi chi'n mynd mewn i cyfnod newydd gyda'ch iechyd le chi'n mynd i dimlo yn well na beth o'ch chi'n timlo. Oce, ond mae rhaid i chi gymryd y cam i orffen pethau felly sydd ddim yn dda i chi fan hyn. Um, felly bod rhaid chi'n oryfed, felly bod rhaid chi'n smoco. Okay, mae angen i chi newid pethau fel yna a'ch bywyd chi'n ar, er mwyn gwella chi iechyd okay, yn yr hir dymor. A byddwch chi'n teimlo ffres amser byddwch chi'n neud, neud y newidiadau yma. Byddwch chi'n symud mewn i egni le chi'n really, really joio bywyd fan hyn. Chi'n teimlo'n gyflawn a chi'n symud mewn i'r penod newydd mewn bywyd. A fi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn i chi fan hyn, okay, am iechyd. Am arian, smo fi'n timlo wthnos ma fod hwn i wneud ag arian. Os yw'n timlo fel arian i chi, gadewch fi wybod yn y negeseuon, okay? achos joiwn i glywed am beth yw'ch um, materion arian chi wythnos yma, beth chi wedi bod yn delo dy, achos um, i fi smo hwn yn tymlo fel arian wythnos yma. Ond os edrychwn ni arno fe fel arian, wedyn ni bod angen chi symud mlaen gyda rhywbeth i wneud â'ch arian, a mae fe'n rhywbeth chi'n timlo yn emosiynol amdano, so gallai fod chi'n rhoi arian mewn i rhywbeth wythnos yma, felly bod chi'n prynu rhywbeth wythnos yma, ond newch yn siŵr bod chi'n deall yn gwmwys beth i chi'n prynu neu, neu um, rhoi arian mewn i wythnos yma, achos gallai fod drwy dwyll yn mynd mlaen, okay? Fi'n fi'n gweud amser ni'n siarad am arian a ma'r cerdyn mewn dy mlan y saith o gleddyf, fi'n gweud newch yn siŵr os mod chi'n cael esgymo, oce? Okay? Achos mae'r cerdyn yma gallu gweud, gallu fod rwy'n tri esgymo chi wythnos yma. So pidwch rhoi charian mewn i, i rhywbeth mod chi'n glir am wythnos yma wedyn ni wrthoch chi. A os oes arian â chi wedyn byddwch chi'n ffindo rhywbeth sy'n dechrau penod newydd i chi, felly bod chi mynd i um, roi arian mewn i fusnes neu rhywbeth fel yna sy'n mynd i ddod a teimlad llon i chi a sy'n mynd i wneud chi'n hapus. Okay. Diolch Esbryd. Okay. Be fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i gymryd cerdyn i orffen y darlleniad mewn wythnos yma. Fi'n mynd i gymryd neges o'r sbrydion. Neges o'r yngylion i orffen heddi orffen dar darlleniad y deuddegfed o Ionawr, please. Ysbryd yr wythnos yma, beth sydd dy ti weithio ni jyst i orffen. Oce, okay, a ni wedi cael hwn o blaen, ni wedi cael y cerdyn yma o blaen. A fflam las yw hon, oce, okay? a beth mae'r fflam las yn gweud yw, mae'n rhaid i gael yn lysus. Beth mae'r fflam las yn gweud? Bwch chi'n bo chi dino at rhywbeth, oce? Okay? Bwch chi'n dechrau symud mlaen gyda rhywbeth, bod chi'n dechrau... Mae fe'n gweud integration time fan hyn, oce? Okay? So wedyn ni bod hwnna'n gweithio chi, bod chi'n dechrau timlo bod pethau... Falle i rai o chi, falle bod pethau ysbrydol a bywyd tri dy, fel fi'n galw fe, oce? Yn dod at ei gilydd tyma bach fwy, felly bod chi'n timlo fwy agos i'ch ened na chi wedi am spel fan hyn gyda'r cerdyn yma. A wedyn ni nawr, bod, falle bod rhaid chi'n symud mewn i um, beth i chi fod i wneud a'ch bywyd fan hyn, okay? chi'n deall fwy beth i, chi, beth i chi fod i wneud ar y daith mae drwy bywyd fan hyn wythnos yma. Felly bod pethau'n dod i chi a chi'n meddwl, o, oh, fi moyn trio, trial hwn a fi moyn neud rhywbeth, fi moyn neud swydd sydd yn teimlo yn well i fi yn, yngre, yn yn reddf, fi moyn um, neud rhywbeth fi'n teimlo pasiwn amdano, fi moyn neud rhywbeth sy'n um, dod a dw- dod â'r timlad o hapusrwydd 'na i fi. Fe- Fi'n credu bod rai o chi yn edrych mewn i 'na wythnos 'ma a chi'n dod i'r dealltwriaeth bod bo' raid i'ch ened chi a'ch hunan, oce, fan hyn yn y bywyd tri de, ddod fwy agos at 'i gilydd a gwitho gyda'i gilydd. Ac fi'n timlo fan hyn, mae rai o chi wedi bod yn gwneud pethau jyst er mwyn y bywyd mae i ni mewn ar y funud. Os mae chi wedi bod yn... Os mae chi wedi bod yn rhoi digon amser i'ch ened chi dyfu felly. Okay? Mae'n ened ni wastad yn tyfu achos ni'n mynd trwy gwahanol bethau yn ein bywyd a ni'n dysgu fel i ni'n mynd mlaen yn y bywyd mae, okay? Ond fi'n teimlo, mae rai chi'n dod i'r dealltwriaeth wythnos yma. OK. Mae angen i fi

Plis gadewch bawd lan, plis tan, tan ysgrifiwch i'r sianel. Mae pob peth bach fel un chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel, oce? Okay? A os chi wedi joio, gadewch fi wybod yn y negesion isod. A os nag yw'r darlleniad me wedi bod yn addas i chi, jyst gadewch e fynd, oce? Okay? A dewch nôl wythnos nesa i weld os oes neges mwy addas i chi yn dod drwy wythnos nesa. Achos mae'r nege, negesion yma i grŵp fan hyn ar YouTube, oce? Okay? A os ych chi moyn darlleniad personol, fi'n neud rheina ar fideo ar y foment, a os ych chi moyn un o reina, mae'r wybodaeth isod. Okay? A fel fi'n gweud, gadewch neges, gadewch fi wybod fel mae hwn yn addas i chi wythnos yma, a fel mae fe'n neud i chi dimlo. Okay? Tan tro nesa, joiwch yr wythnos, os oes cariad newydd mewn, do mewn i chi, gadewch fi wybod, okay? dwlen ni glywed am bethau fel yna, okay? fi'n joio siarad am cariad. So gadewch fi wybod yn y negeseuon isod os ych chi'n cwrdd â cariad newydd wythnos yma os ych chi'n edrych am un. Diolch i chi am wylio, cofiwch dyn ôl tro nesa, tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a wela i chi yn y darlleniad nesa.